ناوم دکتۆرە خالیگەیە، پسپۆڕیم ئەدەبی منداڵانە، ساڵانێ زۆر لە زانکۆی کۆیە ئەو وانەیەم وتۆتەوە لە بەشی کوردی و لە بەشی دەروونزانی و پەروەردەی و لە بەشی باخچەی منداڵاندا پێشکەشی ژنانەکەم. بەڕاستی ژنان لە کۆمەڵگای ئێمە زۆر مافیان نەدراوەتێ من هۆکارەکەیشی یان ئەو توتن توژێ کە ڕوبەڕوویانە بێتەوە بە زۆری ئەگەێنمەوە بۆ ئەگەڕێنمەوە بۆ سوۆسیال میدیا سوۆسیال میدیا دەورێکی زۆر خراپەیە چونکە ڕقابەیان لەسەر نییە یان هەر کەسێ بارەزوی خۆی هەڵەستێت و دیدارەکات و قساکات و بێ ئەوەی هەستی بەرامبەر یان هەستی ئەو ژنانە بەڕاستی بریندارت بێ من ئەم بەیانیە پێشەوەی بێم بینی زۆر زۆر خەمبار بووم بۆی کە ئافرەتێ لە هەولێر شوقەیەکی پێدراوە ماوە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ پیاوێک هاتووە بێوەی بزان نازان من ئەو پیاوە لەوانەیە ناسیاری بێ هاتووە بۆ هەواڵپرسینی لەوانەیە کەسێکی نزیکی بێ لەوانەیە یەعنی بۆ بە شتێکی خراپ تێبگەیەنن کە ڕووبەڕووی ڕووبەڕوویان کردەوە تۆ پیاوێک هاتۆ بۆ شوقەکەت من یعنی بەڕاستی مچرتم پێ هات یعنی بێ ئەو ژنە پاشەوەی کە خۆیە بینێ هەستی چی بێ بەرامبەر ئەو قسانە بۆچی بەم شێوەیە بم توندوتیژیە کە ئێوە هیچ حیسابێکی بۆ نەکەن کە ئەمە ئافرەتە بەڕاستی پێ زۆر زۆرم پێ ناخۆش بوو و ڕۆژانە من ئەم دیدارانە بینم و بەدواداچوونی بۆکەم بە بەهۆی ئەوەی خانەنشینم هەنێ جار ماوەیەک لەسەر سوشەر میدیا بینم کە ڕووداوی زۆر هەیە توندو توژی زۆرە کرێسە بە بۆ کچان و بۆ ژنان بە شێوەیەکی گشتی دابونەریتی کۆمەڵایەتیش زۆر ڕۆڵێکی خراپ ئەگێڕێ لەم بوارەدا پەروەردەی خێزان کەسانی زۆر هەیە کە کە بەهۆی پەروەردەی خێزان لە خێزانێکی شڵەژاو ژیاون کاریگەری زۆرە بێ لەسەر لە گەورەبوونیان و لەسەرەوەی لە ڕێگا دەرەچن و لەسەرەوەی کە وەداداچوونیان بۆ ناکرێن ناین خێزانەکان کەم کەم نەداریش لایەنی ئابووریش زۆر کاریگەری هەیە لەم بوارە بۆیە من هیوام وایە کەوا ژنان بگەنە مافی خۆیان و کەسانێک وەکو مەزەند بەگیخانی و ڕۆشنبیرانی تر و ژنان لەم بوارە زیاتر لێکۆڵینەوە بکەن و زیاتر هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی ئەم دیاردەیە کاڵ بکەن. زۆر سپاس. فاتیح جێگری ئینستیتوتی زەینەب خان لە شاری کۆیە سەرەتا بەخێراتنتان دەکەم سەبارەت بە پرسیارەکەت بەڕاستی من ئەمەوێ باسی کۆمەڵگەی کوردی بکەم لە ئێستاە بە تایبەت لەو ماوەی کۆتایی بە تایبەت دوای ڕاپەڕینەوە بە خۆشحاڵیەوە ئەڵێم توندوتیژی تا ڕادەیەکی زۆر زۆر کەم بۆتەوە ئەمە شەگەڕێتەوە بۆ هوشیاری ژن خۆی بە مافەکانی خۆی هەروەها ئەو ڕێکخرا و کۆمەڵگا مەدەنیانەی ژنان کە دەوریان هەبووە ڕاستەکەی لە ڕۆشنبیرکردنی ژن و بە مافەکانی خۆی و لەگەڵەوەشە کۆمەلگا بەگشتی یعنی تێڕوانینی بۆ ژن گۆڕاوە بۆ شێوازی ژیان گۆڕاوە پیاویش دەوری هەیە لەوە کە تێگەیشتووە لەوەی کە ژنیش مرۆڤێک ئەوەکو ئەو یەکسانە بە مافەکانی خۆی بە چۆنێتی ژیانکردنی خۆی بە ئازادیەکانی خۆی بۆیە من ڕاستی دژی ئەوەم کە بڵێم تونند و تیژی هەیە و بەردەوامە و کەم نەکراوەتەوە ئەوانە بە خۆشحاڵیوە لە کوردستانە زۆر جیاوازە ینی لە ڕۆی پێشکەوتنەوە لە چاو ئەو وڵاتانی دەوروبەر وڵاتە عربەکان زۆر ئەوان زۆر زۆر لە پاش ئێمە ڕاستی بێژن ئەوێ بگەڕێتەوە بۆ خۆی بۆ ئەو بنەمایانی کە خۆی بڕای پێێتی بۆ ژیانکردنی خۆی نەک بەپێی ئەو سیستەمەی کە بۆی داڕێژراوە یاخۆت سیستەمەیە کە لە خێزانەوە بۆی داڕێژراوە ڕنگ بێ وا باشتر بێ بۆ ژن هوشیار بێ بەخۆی بە سنوورەکانی خۆی سنووری خۆی وەکو مرۆڤێک وەکو تاکێکی سربەخۆ بگەڕێتەوە بۆ ئەو شتانەی ناوەوەی خۆی ئەتوانێ ڕێگر بێت لەو تونند و تیژیانی کە بەرامبەری ئەکرێ کاتتان باش دەست خۆشتان لێ دەکەم لە بۆ بەدواداچون بۆ ئەو بابەتە هەستیارە من دکتۆر شادانم پرۆفسۆری یاریدەدەر لە بەشی کوردیم بەڕێزانەوە ئێستاگە تەماشا بکەین یعنی جۆری توندیژەکان جیاوازە ئەگەر پێشتر لە ڕووی جستیەوە بێ ئێستا دەتوانین برین زیاد هەیە توندوتیژەکە زیاتر بووە لە چاوجاران بەڵام ئێستا زیاتر دەرونیە بە تایبەتی ئێستا کە سوسیال میدیا دنیای تەنیوە ئەما دەبێتەوەی ئەو هۆکارێک لە هۆکارانێکە تەئسیریشی هەبێت لەسەر توندوتیژی دژی ژنان بەهۆی ئەوەی کە ئێستاش دەتوانین برێن ئەو قەیرانە ئابووری باڵی بەسە کوردستاندا کێشاوە ئافرەتەکان زیاتر هەوڵی کارکردن دەدەن ئەمەش بۆ چوونە دەرەوەیان دەیانەوێت هەڵبڕەخسێنن کار بکەن بەڵام زۆر جار لە کاتی چاوپێکەوتنە ڕاست دەرفەت بە ئافرەتان ئەگە زیاتر بدرێ بەڵام لە بەرامبەر ئەوە لەوانە شتی تریان لێ داوا بکرێ ئەکە ئەمەش دەبێت دەقێکەوێتە قالبێکی تری دوودیژی دژی ئافرەتان لەوانی هەندێک شتی نەشیاو بەرامبەریان بکرێت لەو شوێنانەی کە کار دەکەن بۆیە پێویستە کۆمەڵگا وشار بکرێتەوە لە لەو جۆرە توندوتیژیانەوە هەمیشە سمینار و وەرکشۆپ و کۆنفرانس دەربارەی ئەو بابەتانە بکرێ بە تایبەت ڕگەزی مێ بۆ ئەوی بتوانن لە هەموو کاتێک کە تووشی ئەو شتانە دەبنەوە هەم لە یاسایی داوا تۆمار بکەن نەترسێن هەمیش لە ڕووی کۆمەڵایەتییەوە بتوانن بێک بێنە ناو کۆمەڵگا و وشیار بن لەوەی کە ئایا لە چ حالەتێک دەکەونە ئەو بارەوە بۆی بتوانن دیفاع لە خۆیان بکەن. دەتوانین بڵێین لایەنی پەیوەندیدار بەردەوام هەوڵەدا و ساڵانەش ئەو لەو ڕۆژانەی کۆنفرانس و وەرکشۆپ و سمینارەکە بەس دەتوانین بڵێین زیاتر قسەیان ناچێتە بواری جێبەجێکردنەوە چونکە ڕۆژانە دەبینین ڕێژەی توندوتیژەکان زیاترە بێ لەوەی کەمترە بێ کەواتە دەتوانین برێین ئەو وۆرکشۆپ و سمینار و کۆنفرانسانە، ئەو دیبەیتە زانستیانەی دەربارەی ئەوانە دەکرێت دەرئەنجامێکی بەو جۆرە نەبووە کە تەئسیری هەبێت لەسەر کۆمەڵگا بۆی توندوتیژیەکان کەم بێتەوە.